کوڑ دی کالک میسݨ کیتے واپس ولدا رہساں میں تاں سچ دا سجھاں یارو روز نکلدا رہساں میݙی اکھ اچ ہنج دا قطرہ کوئی نہ یار نظر سی ہݨ میں اپݨیاں ہنجھوں پی تے آپے پلدا رہساں مومن نال محبت رہسے باطل نال بغاوت مومن نال محبت رہسے باطل نال بغاوت ونکو ونکی روپ اچ لوہے وانگوں ڈھلدا رہساں تے میڈا ظاہر تھیسے بالکل باطن نال برابر میڈا ظاہر تھیسے بالکل باطن نال برابر۔ پڑھدا ڄل توں ورقہ ورقہ آپ اتھلدا رہساں۔ بے دردی دے نال کوئی میکوں بے شک چھانڈے کپے وݨ ہاں میں بختاور بھوئیندا پھلدا پھلدا رہساں تے وا دے جھولے بھیڄے جتنے شوکے پھوکے ݙیوے وا دے جھولے بھیڄے جتنے شوکے پھوکے ݙیوے جوں جوں کوئی وسمیسے میکوں دکھدا ٻلدا رہساں جو لوڑ نی میکوں کہیں دی کوئی آن سہارے ݙیوے۔ لوڑ نی میکوں کہیں دی کوئی آن سہارے ݙیوے۔ میں جے ڈھاساں آپے اٹھساں آپ سنبھلدا رہساں۔ جو رت بدلݨ وچ کجھ ݙینہہ لڳسن اے رت انت بدلسی۔ رت بدلݨ وچ کجھ ݙینھ لڳسن اے رت انت بدلسی میں ہاں طاہر خوشبو میں تاں رت رت رلدا رہساں جو کوڑ دی کالک میسݨ کیتے واپس ولدا رہساں میں تاں سچ دا سجھ ہاں یارو روز نکلدا رہساں۔ میکوں کلہیپے دا خوف کینھی۔ میں جایا ہاں کربلا دی خاطر۔ میکوں کلہیپے دا خوف کینھی میں جایا ہاں کربلا دی خاطر جے کہیں کوں سر تے سوار کیتے تاں کیتے رب دی رضا دی خاطر اگر میں دھوکا کتھاہیں کھادھے تاں دھوکا کھادھے وفا دی خاطر جے ساہ گھلیساں تاں سچ دے اتے جے زندہ رہساں حیا دی خاطر کوئی تیر آوسے میں خود جھلیساں کوئی آ تے میڈی نہ ڈھال تھیوے جو خود کو آہدا ہے انقلابی او شخص میڈے ہا نال تھیوے تے ہے سچ دے سفریں دی شاہ سواری ہے سچ دے سفریں دی شاہ سواری میں تاں زمانے دا ویر ونجے ہے سچ دے سفریں دی شاہ سواری میں تاں زمانے دا ویر ونجے عذاب بھوگن میں اپنی دے تے ہر بگانے دا ویر ونجے نہ کر بغاوت تھیاں نشابر تے ہر نشانے دا ویر وݨجے نی خیر خواہیں توں خیر ملدی اے جے خزانے دا ویر وݨجے اے بھوڳ اتنے میں بھوڳ تے وی سچائی دے سفریں کھڑا تیار آں او تھیوے شامل لاقافلے وچ جیڑھا آکھیندے جو شاہ جیڑھا آکھیندے میں شاہ سوار آں۔ اے بھوڳ اتنے میں بھوڳ تیݙی سچائی دے سفریں کھڑا تیار آں او تھیں وچ شامل لا قافلے وچ جیڑھا آکھیندے میں شاہ سوار آں تے او بس پتھاری تے آکھ ٻہندے شاہ سواری مذاق کائنی او بس پتھاری تے آکھ ٻہندے او بس پتھاری تے آکھ ٻاہندے اے شاہ سواری مذاق کائنی تے ہر مصیبت کوں مونڈھا ݙیوݨ اے ڳل دی ڳاری مذاق کائنی جو ہک زمانے دا بار چا تے بݨے ٻوہاری مذاق کائنی کوئی روڳ پا لے سچائی دا سینے ایہا بیماری مذاق کائنی او بس پتھاری تے آکھ ٻاہندے او بس پتھاری تے آکھ ٻاہندے اے شاہ سواری مذاق کائنی تے ہر مصیبت کوں مونڈھا ڈیوݨ اے گل دی گاری مذاق کائنی جو ہک زمانے دا بار چا تے بݨے مہاری مذاق کائنی کوئی روگ پالے سچائی دا سینے یا بیماری مذاق کائنی میں اپݨے ورثے دا آپ وارث اے تختی یارو لکھا ݙتی اے جوان جذبے دے سر تے دستار کل دی ٹاہر ٻدھا ݙتی اے۔ میں ٻئے دے لیریں کوں کیا کریساں ہے اپݨی دستار میݙے ذمے جوان جذبے دے سر تے دستار کل دی طاہر ٻدھا ݙتی ہے میں ٻئے دے لیریں کوں کیا کریساں میں ٻئے دے لیریں کوں کیا کریساں ہے اپݨی دستار میݙے ذمے۔ میں ٻئے دے لیریں کوں کیا کریساں ہے اپݨی دستار میݙے ذمے ضیاء ونڈیساں میں ظلمتیں وچ ہے سارا انوار میݙے ذمے ہے کوڑ دا گرز تیݙے ہتھیں ہے سچ دی تلوار میݙے ذمے او سانگ اتے جو تھیوݨا ہے اوہو ہے دیدار میݙے ذمے۔ جو میں ٻئے دے لیریں کوں کیا کریساں۔ ہے اپݨی دستار میݙے ذمے ضیا ونڈیساں میں ظلمتیں وچ ہے سارا انوار میݙے ذمے ہے کوڑ دا گرز تیݙے ہتھیں ہے سچ دی تلوار میݙے ذمے او سانگھ اتے جو تھیوݨا ہے اوہو ہے دیدار میݙے ذمے میں صدق سکھے صدیق کولوں ایہو تاں سانہیں دا سلسلہ ہے ہووے عدالت جتھاں عمر دی اتھاں ہی کرݨاں میں فیصلہ ہے اتھاں ہی کرݨاں میں فیصلہ ہے۔